Wann ee bis bei SMSen oder Urëff oder och bei reelle Begéignungen op eemol dat komescht Bauchgefill kritt, jo, dann ass ee gäre scho mattendran. Rieds ass vu Stalking, eng Strofdot, déi duerch déi digital Welt, dank Handy-Apps a Co nach méi present ginn ass. An et war nach ni esou einfach, eng Persoun onerlaabt z'iwwerwaachen an ze verfollegen. Dacks handelt et sech bei den Täter, déi dëst obsessiivt Verhalen opweisen, ëm Bekannter aus dem enken Ëmfeld. Wéi vill där Fäll ginn et zu Lëtzebuerg a wou fänkt Stalking eigentlech un? E Reportage vum Rosa Clemente.
Ech fille mech onwuel, ech si e bëssen nervös. Wann ech ee gesinn hunn, dann hunn ech och wierklech bei mir kierperlech gespiert. Stalking, Wann ee géint säi Wëlle vun engem Individuum oder enger Grupp reegelméisseg iwwerwaacht an, oder verfollegt gëtt. Ech krut souguer op meng Schoulmail en Dokument vun him geschéckt, wou e mer geschriwwen huet, Jo, ech vermëssen dech. Cyberstalking, D'Affer ginn online iwwerwaacht a belästegt. D'Lisa war opkatrem, wéi säin deemolege beschte Kolleeg Gefiller fir hatt entwéckelt huet. Fir hatt. war et just eng Frëndschaft. Hien huet dat net akzeptéiert. An der Schoul war hien op eemol iwwerall do, wou hatt och war.
Et huet mer e wierklech komescht Gefill ginn, ze wëssen, okay, do ass eng Persoun, déi, déi kuckt dech déi ganzen Zäit un a déi, déi beobacht och wierklech, wann ech elo net an der Schoul wor, dass se wierklech aktiv no mir sicht, fir. Jo, a sech all Dag mech eenféi ze gesinn oder sécher ze stellen, dass ech hie géif gesinn. An jo, dat war wierklech ganz, ganz komescht Gefill.
Hien ass ëmmer méi opdrénglech ginn, huet Soiréeën ausgenotzt, fir him méi no ze kommen, fake Profiller erstallt, fir hatt mat Messagen a perverse Fotoen ze belästegen. Aus dem komesche Gefill ass méi ginn.
Ech hunn eng eng immens Angschtstéierung opgebaut, dass ech wierklech immens nervös si wann ech op ëffentleche Plaze wor, einfach well ech d'Gefill hunn, ok villäicht ass do elo een, dee mech beobacht, well ech dat elo iwwert e Joer laang einfach an der Schoul ëmmer verspuert hunn. An och wann ech alleng doheem wor, ech hat Angscht, soubal e Geräisch wor. Ech hunn och haut nach ëmmer, dass ech heiansdo einfach vun em dreemen an ech mer denken, ech hunn am Fong scho laang dovun de Mann ofgeschloss an trotzdeem erënnert sech mäi Kierper a léisst do net irgendwie lass.
Bei BicyCure ass ee scho méi laang mat esou Témoignagë confrontéiert. D'Aline Hartz, Direktesch vum Service Kanner Jugendtelefong, deen d'BicyCure Helpline bedreift, erkläert, datt ëmmer erëm Appeller zum Thema Cyberstalking erakommen. Oft kennen si den Täter. Et ass oft entweder aus fréiere Bekanntschaften oder dass et eng Koppel war, déi sech da getrennt hunn a wou deen anere Partner sech gekränkt fillt oder iergendwéi sech zeréckgesat fillt. Oder eeben een, dee sech verléift huet an eng Persoun an dee sech zeréckgewise gefillt huet an deen da massiv déi Persoun bombardéiert mat Noriichten an dat iwwert all Kanäl. Vue que dass et aner Moyen elo ginn, hunn d'Stalkeren natierlech och aner Moyen fir un déi Leit ze kommen. An dann ass dat och méi einfach, esouwuel bei de Jonken, wéi och bei den Erwuessenen.
Besonnesch schlëmm wier et bei Fäll, wou den Täter Zougrëff op d'Passwierder vum Ex-Partner huet a komplett a seng Privatsphär andrängt. Fir d'Affer ass dat eng Qual.
Si fillen sech bedrot, verfollegt. Dat ass e bëssen, dat ass esou richtege Psychoterror. Si wëssen net, ënner wéi ee Moyen kënnt d'Alurum eppes op mech duer. An dat ass extrem psychesch belaaschtend. Also dat mécht wierklech Angscht an et huet een esou Kontrollverloscht, besonnesch wann ee gesot kritt, du waars elo do oder eng oder eng Persoun déi eis geschriwwen huet, wou dann een e Paar carrément virun der Dier luch oder esou. Dat sinn awer Saachen déi wierklech ze wäit ginn. A wou et wichteg ass ze soen, Dir hutt e Recht Äech ze wieren, dat do ass net ok wat Äech passéiert.
An et ginn hei am Land tatsächlech vill Leit, déi Schutz viru Stalker sichen. Laut der Pressestell vun der Justiz goufen et am Joer 2021 am Ganzen 408 nei Affäre vu sougenanntem Harcèlement obsessionnel. D'Joer virdrun waren et 342. Bei de Verurteelungen wéint Stalking sinn d'Zuele méi niddreg, 19 Fäll am Joer 2021, 24 2017. D'Gesetz vum Schutz vum Privatliewen ass dat festgehalen. A sech, wa mer d'Strofe kucken, wat wat drop steet, da schwätze mer vu 15 Deeg Prisong bis zwee Joer. an oder eng Geldstrof vun 251 bis 3.000 Euro. Wéi gesot, dann, dat ass elo fir de, fir de Stalking. Dozou kënnen awer natierlech kierperlech Gewalt oder Bedrohungen nach derbäi kommen, dat, dat hänkt dovunner of.
Trotz legalem Kader a méigleche Strofe fir Täter ass sech de Marc Cragnachi vun der Police sécher, Net all Affer mécht eng Plainte. Mir ginn och dovun aus, datt d'Donkelziffer vun deenen Affären do ganz, ganz héich ass an d'Opfer laang waarden oder ze spéit bei d'Police ginn, wou een am Virfeld hätt scho kinnte preventiv, soen ech emol, bei d'Police goen a soen, hei ech wëll gär, datt deen doen eng Kéier gestéiert gëtt. D'Lisa ass en Deel vun dëser Donkelziffer. Eng Plainte huet hatt ni gemaach. Einfach de Gedanken, ech gi lo an e Policebüro an dräi Véirels ass wahrscheinlech männlech Beamten oder esou an einfach ze soe si, jo, do ass en Typ, deen deen mir déi ganz Zäit schreift an e schéckt mer Fotoe vu sech a sou weider. Ech hat einfach déi Angscht net eescht geholl ze ginn, well sou Cyber Stalking a sou weider gouf deemools einfach net wierklech thematiséiert an einfach déi Angscht, dass ech dann d'Schold kréien oder gesot kréien, jo du häss jo och einfach kennte blockéieren oder ignoréieren, well sou einfach wor et deemools net. Jo, dat huet mech einfach dru gehënnert, mech Erwuessenen ze ëffnen oder bei d'Police ze goen, eng Plainte ze maachen. Also dat.
Op eiser RTL-Säit hu mir en Opruff fir Témoignagen zum Thema Stalking gemaach. E puer Leit hu sech och gemellt. De Gros huet uginn, mat der Police gedreet ze hunn, eng Plainte hu si awer net gemaach. Hie war iwwerall, wou ech och war. Op eemol stung hien och ëmmer viru menger Dier an huet mech gefrot, ob ech hie bestuede wëll. Hunn him kloer gemaach, dass ech näischt vun him wëll, mee hie sot dann, ech hätt hie gären, wéisst et just nach net. Hien huet souguer meng Ënnerwäsch vun der Wäschléngt geklaut. Dat ass méintelaang sou weidergaangen, och nodeems ech mat der Police gedreet hunn. Et huet just opgehalen, wéi ech geplënnert sinn.
Oft wann se sech hei melden, dann ass dat eppes wat oft schonn méi laang unhält an do ass et da wierklech gutt déi dat wat een huet ze sammelen a fir géint ee virzegoen. Wann et online passéiert, esou vill wéi méiglech Screenshotte sammelen, Beweiser sammelen, Mailen halen. Et geet drëms fir bei also genuch Beweiser ze hunn a fir dann wierklech eng Plainte bei der Police dann och ze maachen. Am Ufank kann een dat net esou anuerdnen oder et mengt een et huet een et am Grëff an dat gëtt sech schonn oder esou. Also et ass. Dofir dauert et oft iwwert e gewëssenen Zäitraum. Et kann een säin Privatterrain jo filmen, dat ass jo erlaabt. Also kann ee schonn eng Kamera virum Haus oder hannert dem Haus iergendwéi installéieren, dat ass kee Problem. Dat kann hëllefen fir herno Saachen ze beleeën, dat een dat een de Stalker effektiv zu deenen Zäite present war. Natierlech Uriff, wann ee permanent ugeruff gëtt oder SMSe geschéckt kritt, da soll een dat alles. Dokumentéieren an alles halen, fir der Police dat, oder wann ee Plainte féiert, fir dat ze hannerleeën. An och wann een nach keng grouss Beweislag huet, soll een am beschten de Schratt bis an e Policebüro woen. Da kann d'Police deen eng Kéier ruffen an d'Gesetzlag erklären, wéi datt een e Schutz vum Privatliewen huet. An dat dat dat strofbar, dat harcèlement obsessionnel, dat dat strofbar ass, da ka scho mol vläicht een oder deen anere sech domat erginn an ophale mat deene Belästegungen.
Op der anerer Säit géifen et eng Rei Servicer ginn, wéi Aide aux victimes oder d'Bicicjo Helpline, déi d'Affer betreien. Fir d'Lisa muss awer nach villes geschéien, fir datt déi Betraffen sech ënnerstëtzt fillen. Dat gëtt net wierklech thematiséiert an ech denken, do ass et wichteg, dass et do wierklech eng Opklärung gëtt, sief et an de Schoulen oder einfach privat op Social Media och, fir dass eebe Victimen einfach gesinn, ok, ech si grad an där Positioun an et ass net normal, dass dat geschitt. Dass et dunn halt och Hëllef gëtt, dass och d'Autoritéiten dat alles méi seriö huelen a fir dass d'Victimen dann och d'Méiglechkeet hunn, beziehungsweise einfach d'Gefill kréien, ok, Meng Laach gëtt eescht geholl an do ass Hëllef dobaussen, déi ech kréie kann.
De Message ass kloer, Stalking ass a kengem Fall ok a strofbar. Ech hunn zu deem Zäitpunkt och net wierklech als Stalking opgeholl, also mee wann ech elo zeréck blécken, jo.